Abusua me ma wo akwaba de wo ba Amazing TV so. Me sra wo subscribe to this very YouTube channel sɛ wonya and subscribe ya na like sa video wei na Shelvie na afoforɔ nya bi nhwɛ. Sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a fa fa comment box no mu, yɛn nsa bɛka. Wowie a bɔ wo mmɔden na kɔ www dot amazing tv dot live. Ɛyɛ adeɛ sɛ viral videos binom retrende akyerɛ sɛ abusua anoɔden a ɛɛfɛ. Yɛapɔblehye de agu amazing tv dot live. Wokɔ hɔnom a wo nso wobɛkɔ akɔnya bi na woahwɛ. Abusua dwumadie yi a worehwɛ yi yɛ three in one news wɔ amazing TV so na agye kyɛ ne sɛ maame a yɛfrɛ no sɛ Jackie Appiah. Yɛka sɛ Jackie Appiah, ɔyɛ sinitwani, kyerɛ sɛ Ghana no, Ghanafoɔ nom bebree nim Jackie Appiah. Ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔretwa movie, ɛnyɛ nnɛ, still ɔtwa movie. Abusua, Jackie Appiah aba abɛ postu video bi, na deɛ wɔkyerɛ no wɔ video no mu nyinaa ne sɛ ɔse wakɔ ahokyerɛ mu. Na Jackie Appiah ampa a ɔkyerɛ mu a, ahokyerɛ no a wakɔ mu no deɛ ɔhia Ghanafoɔ mmoa because ahokyerɛ no ano ɔden, wate aseɛ? Yes, ɔhia Ghanafoɔ ɛne ne fans. Ohia wɔn mmoa. N'abusua amanneɛ bɛn na Agya Kiapia akɔ mu yi? Nya aboterɛ, mede deɛ ɛwɔ hɔ biara reba abɛma wo. Na mesrɛ momma yɛnhyɛ nsɛm no ase mfa mfiri this side. Ɛyɛ adeɛ sɛ aberante a yɛfrɛ no sɛ Funny Face, ɔde n'asɛm akɔ Kennedy Osei so, Kennedy Osei despite ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ Doctor Osei Kwame despite ne ba, yes Kennedy Osei despite n'abusua. Asɛm bɛn na Funny Face ɔreka de akyerɛ Kennedy Osei? Despite mesrɛ mo moma menkan ɛmfa ɛma mo The kyɛn sɛ funny face aba bɛ post to ɛde ama Kennedy ɔsɛe sɛ ɔse bro I beg ɔse bro I beg ɔse no ɔse bro beg old boy give me why yes ɔse bro beg old boy give me why Charlie I'm so down and broken bro how is your father despite I don't want money I'm just greeting him Yes wei ɛne deɛ funny face aba abɛyɛ dɛn aba abɛtwerɛ ɛde ama Kennedy Ɔsɛe Despite ɛyɛ Dr. Kwame Despite ne ba no na abusua gyete ne sɛ Dr. Kwame Despite ne ba Kennedy Ɔsɛe waba abɛ reply funny face ne nsa nsɛm yi a wɔka de akyerɛ ne sɛ ɔmpa ne papa kyɛw ɔmpa kyerɛ sɛ Dr. Kwame Despite mo ne Bɔlawura mo Fada Dixon mo Ɔse ɔmpa wɔn kyɛw mfa nyɛ dɛn ɛmfa mma no wate aseɛ yes na like ɛnyɛ sɛ ebi akyɛw pa na wɔba abɛpa no ɔno funny face ohia sika ɔse ɔnhia sika na mmom ɛyɛ adeɛ sɛ nsɛm na ɔkeka de kyerɛ wɔn no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔno funny face no n'akoma abubu kyɛ sɛ ɛyɛ ne ya ɛwɔ n'akoma mu n'abusua moma yɛnhwɛ eh, reply a Kennedy ɔsɛe nso ɔde ama funny face yɛ ɔba abɛ reply funny face sɛ ɔse at the real funny face Bro all is well even our heavenly father our heavenly father forgives us for our wrong doings I'm sure father Dick definitely got a heart of gold all is well stay safe and we keep in touch off social media ok yes wei ne reply a Kennedy Osei nso wɔde ama funny face a a a after sɛ ɔbɛ post de ma ne sɛ wɔmpa Fada Dickson kyɛw mfa mma no no, akyiri mu a Fada Dickson deɛ n'akoma a na ɛda ne yam no, kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ Nyankopɔn deɛ. Ɔse wayi Funny Face adi de atam a ɔdidi no no, wayi afiri ne mu dadaada. Wate aseɛ? Yes, na ɔkyerɛ mu a still ɔmo bɛ support Funny Face off social media, ɔmo bɛ support Funny Face off social media. Wate aseɛ? Yes, wohwɛ ne last statement na ɔmakeeɛ na ɔse, All is well, stay safe and we keep in touch off social media yes na akyerɛ sɛ abusua ɛno no na abusua yɛtoa yɛn nsɛm ɛso deɛ a maame a yɛfrɛ no sɛ Jackie Apia yɛn nyinaa yɛ Jackie Apia ɔyɛ sinitwani ɛba ne sɛ sinitwa mu deɛ a wɔno nso wɔba abɛgye ne din yie paa Jackie Apia sɛ wakɔ ahokyerɛ mu na ne nyinaa ne sɛ wakɔ akɔhyɛ bɔ bi na bɔhyɛ no a wakɔ akɔhyɛ no Jackie Apia kyerɛ mu a bɔhyɛ no so de ma no ɔse kyerɛ sɛ Abusua momma yɛnhwɛ video wei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu deɛ ɛyɛ dɛn ɛrekɔ ankasa. Mesrɛ wo like saa video wei na share na afoforɔ ɛnya bi nhwɛ. Yɛnhwɛ saa this video of Jackie Appiah na yɛntie nsɛm a wɔka. Wɔtwerɛ ɔtwerɛ nsɛm de guu saa video yi ase. After sɛ wɔpostuu saa video wei no, wɔsan nso twerɛ nsɛm de guu aseɛ. Mɛkan nsɛm no ne biribiara de ayɛ dɛn de ama wo ɛwɔ saa show yi ɛso yɛntie Jackie Apiai deɛ kyɛ ne sɛ wɔbɛpostu saa video wei na wohwɛ ntwerɛeɛ a ɛwɔ video no mu a wahu ntwerɛeɛ no ma menka bi mfa ma wo ɔtwerɛ watwerɛ watwerɛ wei de agu video no mu ɔse hmm me and my bragging wei ɛyɛ Jackie Apia ɔse hmm Me and my bragen I went to pledge five thousand dollars last week Sunday at church abusua Jacky Apia ekyirɛ mu a wɔse kyerɛ sɛ ɔno ne nanum dwa wɔse wakɔ akɔ dwa nanum akɔ akɔ pledge five thousand dollars ɛwɔ ɛwɔ kyerɛ sɛ asɔre dɛm last week Sunday a saa five thousand dollars yɛ abusua sɛ yɛse yɛ convert de aba cedi si akyerɛ sɛ more than three hundred million to four hundred kɔnhɔn ne million wate aseɛ ɛtumi tɔ kaa papa ɛna gyakiape a ɛkyerɛ mu a ɔde hwehwɛnim akɔ akɔyɛ kyerɛ sɛ saa promise no ɛwɔ asɔre da mu sɛ ne sɔfoɔ ɛntwɛn no na wɔde saa sika no bɛbrɛ no ama no adi na yɛnhwɛ deɛ ɔsan so ɛtwerɛ de to asoɔ yi na wɔatwerɛ sɛ, Ɔkyerɛ mu a ɔse, kyerɛ sɛ, Nyame yɛ adom a bɔhyɛ no a ɔhyɛ yɛ no ɛnkyɛ bia time no bɛyɛ dɛn? ɛbɛso, mesrɛ mo momma yɛntie deɛ ɔka yi, Ɔkyerɛ mu a ɔse, kyerɛ sɛ, ɔno, obi a wakɔ akɔhyɛ bɔ sɛ ɔbɛma ɔsɔfoɔ five thousand dollars no, ɔsan nso de, kyerɛ sɛ, quick loan foɔ ka, kyerɛ sɛ, one fifty, one fifty Ghana cedis, One fifty Ghana cedis ano deɛ yɛ Ghana sika mu wɔde quick loan foɔ ka o yes ɛyɛ amteam quick loan foɔ ɛna wɔkyerɛ mu a na account balance nso ne bank account balance nso hundred Ghana cedis ɛna aka ɔno nso akɔ akɔhyɛ bɔ sɛ wɔde five thousand dollars ɛbɛbrɛ ɔsɔfoɔ ama no adi wate aseɛ yes na yɛnhwɛ abusua according to ne ntwerɛeɛ no bie mu no wɔse Pastor no retag no wɔ ɛkyerɛ sɛ asɔre group mu because bɔhyɛ no a wahyɛ no ɔsɔfo no ani da so yie five thousand dollars woyɛ sɔfo anka wonfa w'ani nto so yes anka wode w'ani ɛbɛto so okyerɛ mu asɔfo no retag tag no wɔ kyerɛ sɛ ne post mu na kyerɛ sɛ woyɛ dɛn kea ne ke this week Sunday deɛ ɔsɔfo no sika a wo nua bɔhyɛ wo nua akɔ akɔhyɛ no ɔsɔfo no bɛyɛ dɛn ɛbɛgye yes ɛna okyerɛ mu a ɔse ɔse Hwɛ deɛ Gagai ayɛ dɛn ayɛ no, ɔkyerɛ mu a Gagai nti, Gagai nti anhwɛ yie a next week ɔnkɔ asɔre because five thousand dollars ɔsɔfo ɔgye, ɔnyɛ adwuma bi anfa ma wo nso ɔgye gidigidi, ɔgye no serious, wannya bi amma n'abusua, ɛyɛ nsɛm foforɔ nti Jackie kyerɛ mu a anhwɛ yie a Gagai nti asɔre a na ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛgyae. Anhwɛ yie a bɔhyɛ yi nti wote sɛ Jack Appiah agyae asɔre a na ɛyɛ five thousand dollars ho bɔhyɛ a wakɔ akɔhyɛ wɔ sɔfoɔ ɛno nti na wayɛ dɛn wagyae asɔre yi wate aseɛ yɛ abɔdam ayɛ video bi ɛde se asɔfofoɔ na moma yɛntie deɛ abɔdam ɛka de afa asɔfofoɔ ne kyerɛ sɛ ɛho korɔ ne ba ɛho ɛ. Papa bi bɛbɔ w'akwan mu n'adze. Ntsi ɔayɛ dɛ biribi tse dɛ seseiara no dɛm fear and panic no a ɔwɔ wɔ ababrabɔ no ɔhɔ nkorɔfo. Mm, religion na ɛbɔ ɛbɔ ɔman yi famu. Mm. Wate ase? Nsɔr no dɔɔso dodo. Nhwɛ nsɔr a ɛwɔ Ghana ɛdɔɔso sen schools ɛna hospitals. Asɛm a Kwaw Kɛse ɛka no deɛ nokorɛ turodoo. Nsɔr a ɛwɔ Ghana ɛdɔɔso sen ɛɛ ɛɛ factories a ɛde adwuma bɛba. Ao wate aseɛ deɛ ha sei ɛyɛ amazing TV abusua wei ɛne deɛ ɛɛkɔ a mema waso ate bie abusua ma menfa wo nsi aha sei yɛn.